Nihin hi August nili si. Kawlram chung thawngpang kan theih khawh tuk. August nithummi a cangmi thawngpang le nihin ni a cangmi thawngpang pawl tlawmpal te van chim ta ka van duh. Cun thawngpang ṭha ngaimi pakhat te van in thanh hna zong ka duh i cu thawngpang ṭha cu zeidah a si tiah cun Melbourne i a ummi Khrihfabu MIBC MIBC Khrihfabu nih mihar bawmhnak caah tiin ka sinah khan pehtlaihnak phaisa an rak ka kuat i cucu atu khan an rak ka pehtlaih i hmailei zongah kan rianṭuan ning a ṭhat ko ahkhan cun hmailei zongah khan kan in pehtlaih peng la ti kha si. I kai lawm taktak kei zong i mihar bawmhnak ka kalpi tikah hin hnulei in sport tu ngaingai hi ka nei lo. I hiti hawi le kawm le cun Mi nih rawhlopi an van ka pehtlaihmi lawng khi ka kalpi mi si tikah atu cu MIBC Khrihfabu nih phaisa zeimawzat tampi ka kut cungah an rak ka kuat i a phan cang i cucu bawmhnak ka kalpi lai i keimah nih ka phak khawh tawk le ka ti khawh tawk ka kal khawhnak tiang i ka hmuh ka tonmi harsa nak ah bawmhnak cu phaisa cun bawmhnak ka pek lai cu lawng si loin an min tete zong kha video kan tuah tik tu kan rak chim te lai i midangdang tete zong nih khan na khualtlawnnak ah mi harsa na hmuh hna ahcun tiin phaisa bawmhnak a rak ka pemi tete zong kha tampi nan um. Hihi MIBC Khrihfabu van ti ahhin department mission lei department kha an si. Yan cu mission lei department nih cun pehtlaihnak an van ka tuah hi si. Le a bik in tutan ah kai timhmi cu Laitlang lei kha si kan nizan ti ni video zong ka rak chim cang. Laitlang lei harsa deuhmi kha usape in kan pek hna lai, kan zohkhenh hna lai ti kha kai timhmi si. Si, an cungah MIBC, Australia MIBC, Khrihfabu nan cungah lunglawmhnak tampi ka nei ti kha hika ka video hin vun chim ka duh. Khampat i ralhrang a rak dongtu hna cu ralhrang, ralhrang Donnak an tuah khawh in an tlaih dih ṭhan hna ti kha thawngpang nihin ah kan vun leng i cucu ni hna van chuak pah ralhrang an thil tuah ning le an umtu le an ziaza hi Kali lei in Kali myu lei in Thana Sanya kip i Wunṭhan pawl nan CDM pawl kha Khampat lei ah an va kal Khampat ahcun ralhrang nih khan an lak dih cang, Khampat khua kha an lak dih cang caah khan Ukchogi Yanraya pawl kha a thar in lepat ding khan timhtuahnak an nei cang i cu tikah zungkip i rianṭuantu tlawmpal kha Khampat lei ah cun an va kal, ralhrang he anmah ralkap he cun an va kal i Khampat khua i a rak zaam kho ve lomi le pawngkam i khua pawngkam i a zam manh lomi chungkhar dongkhat hnih nih khan donnak kha an neih hna ti si. I cucu donnak an neih i an neih dih khan cu a dongtu pawl zong cu an tlaih dih ṭhan hna i ti si. Le cucu Thawngpang an ṭialning ah khan cun an tlaihmi hna kha an thlah ṭhan hna maw, cun zeitindah an tuah hna timi pawl belte kha cu an langhter chih lo. Cun Kalemiu le Kalemiu le ṭamu karlak i ummi khua tampi cu an chuahtak dih hna. A himnak ah tahan leiah siseh, Cun khika lei nitlaklei khel i le panchawng lei khel hei ti phulmuai hei ti lei khel hna khan thlizam mi an um. Cun Nagaland ram Kuki lei khel hna khin India lei Manipur lei hna khin hmun kip ka kip khan i ṭhek dih hna i nihin ah khan thawngpang an vun langhtermi pakhat khi VV Kuki lei nih an vun langhtermi ah khan Kawl ralhrang pawl kha Manipur lei i a rak zammi ralhrang Manipur lei i a zammi ralzam hna chekhlat dingah khan ramri van lonh in India lei ah khan rak ra an ti. Cucu Kuki hriamtlai phu pakhat a simi nih khan an kham hna i an kah hna. I Kawl ralhrang hi an ral hrim a rak ṭha. Mi ramdang tiang bak khi hriamnam tling tein an va kal i kan i checklatnak kan in tuah hna lai ti tiang bak khi ah zei kan ti lai an va kal hnawh hna i cucu kuki kvv lei nih khan an duh ve lo i an ra kho lo tiah an kham hna i kahdohnak zong kha chuak ti si i cu ahcun Kawl ralhrang lei hi minung pahnih an tlaih hna ti si. An tlaih hna i a nung in an tlaih hna i a dang tu kha cu an zaam dih. Hi hi ralhrang pawl he bukkaan hna kha August ni hnih ah khan nikhat ni hnih hrawng ah khan bukkaan khua hna kha an lak dih cang. An lak dih cang i A tangmi hika Kalay khel bukan Kalay khel hna kha cu kan an thianh fai dih cang ca khan ukchuh ye jandaya zong kha kalpi an tim than cang e hi ah hin kan ralkap hna le kan mino hna he biatak tein kan ṭanpi hna hau a ruang cu kan mino tampi he zeikati lai ralhrang do ah ai thawhmi ngawt an si ca hin ralhrang nih biatak tein umhmun an khuar i an khuar khawh thai cun ukchuh ye yanrei ah an kalpi khawh thai ah khan cun kan nau le tampi kha cu khua khan um ngam ding an si ti lo ramdang ah maw hmun dang ka dang ah khakha an um hrimhrim kha hau cang lai i cu tikah hihi kan mino an thazaang a ṭhawn khawh nak ding le kan mino nih an van doh khawh ve ṭhan nak ding ah mino kut cungah a tlak khawh ṭhan nak ding zongah khan zeitin dik thil tampi a lamkip khan kan i zuam cio kha a herh i hi hika lei ke lai khua tampi a um a bik in tidim khua hi tam rua dah ka ti tidim lei i tidim holh hmangmi khi bantuk khua cun mizo lei khua bukkan ti pawl hna cu mizo ngot kha an si i khampat hei ti pawl hna kha lai lawng te kanmah chinmi lawng te kha an si i cucu Atu tiangah cun kan mino he hnu ah an tolh rih tinak si. I zeipaoh si ah kan mino hna ca le kan ralzam hna ca hin kan si khawh tawk in bawmh chanh cio kha kan i zuam hna a herh. I thawngpang an ka pek ning le an ka thanh ning ah khan cun an har ngai ti kha si. Khika lei i ralzam a tam deuh kha cu. Le khika lei ah khin facang hi duhpaoh in cawk awk um lo. tiseh ralzam an zamnak khuate lei hei ti pawl ah khin cu tikah cycle a neimi le chungkhar ah uh, tlangval mino a nei deuhmi a ṭhawngṭha deuhmi lawng nih khan khi hmun dang ka dang ah khin an va kal i cuti cun an va chok khawh ti si ei le din lei kong zongah khan harsatnak kan tong ngai di kha si cun uh, kan hnuzar video pakhat ka van sermi uh, khan comment ah khan khampat khua Paul tluangkhum tluangkhum lianpa Timose kha kha a kong rak kan hlatpiak tiah khumhmainak kha an rak ṭial i khapa kha khampat hruaitu siseh cun Reverend Zakhar tein pawng si lai tiah khan comment an ṭial ding a si tikah khan Reverend Zakhar tein pawngkam hrawng zong kha ka pehtlaih hna i cu bantuk min cu kan thei lo an ti i an theihmi tu cu Bualchum Pu Bualchum si Van Bawi Lian pa hi tu hi a um le anih zong anih hi a umnak kan thei lo ti si tu tiang hi Bualchum hi le a fapa hi pastor si rua Van Bawi he le cucu cutu cu nan comment kha ka van in leh khawhmi kha si le nan tial ning comment nan ka pek ning tein a si ah khan cun ka pehtlaih kho hna lo ka pehtlaihmi hna kha an thei lo le anmah ka pehtlaihmi hna nih an kan chimh ning le an ka leh ning ahcun Pu Bual Chum tu hi atu tiang a thih le nun zong kan thei lo khoika um zong kan thei lo ti kha thawngpang ka hlat khawh tawk cu si le khampat he zei can dah khampat le a pawngkam i khua pawl hi zei can dah ral an zam rih lai timi pawl he theih khawh a si loh. Le tulio le bang cu fur se zawtfah tam cu tikah a lamkip in kan ṭenpi hna le kan bawmhchet hna hau ngai timi te kha van nolh chap lengmang kha ka van duh. Le hika hin atu i kan umnak lei Mizoram lei kong deuh ah hin tlawmpal te van chim ka duhmi cu atu hi Mizoram ah hin ID card, voter ID kong ah hin an tawlrel ning hi zei ka ti la van buai ngai biatak tein CYMA Central YMA lei zong khan van buai pi ngai le ID card he vata ID he phaisa liam khin a thlin tuahter hmang mi kha an um len ti se le vot zong kha kum dang nakin vote kha a karh tuk, a karh a cak tuk. Cu tikah atu i vote a nei ciami vialte hi thonghnih le panga hnu i ai tuahmi kha cu thonghnih le panga hnu i ai tuahmi a si ahkhan cun nu le pa Chuahpi nu le pa ID card a nei lomi paohpaoh kha cu an delete dih hna, reject an tuahpiak dih hna ka ti lai cu. An anmah lei nih khan cun delete kan delete dih an hei ti le na kha an reject dih hna an delete dih hna. Le khakha thonghnih panga Nu i ai tuahmi paoh kha an auh hna i an ID card kha an check hna. Le hika lei hi computer system deuh kha an hman cang ca khan an nulepa an thih cang zongah zongah an nulepa ID card a neimi an si ahcun an nunter ṭhan, an nung ṭhan kha an ID kha. Le an chuhmi hna hi voter ID an chuhmi hna hi bank account zong kha an nei kum tampian hman cang sa khan mu bank account ti bantuk driving license ti bantuk zong kha tampian nei ta cha khan lekha pawl uh, bank account te pawl kha chu an tha piak na lo le bank account he voter id theng bang kha hau lo e aadhar card nei a khan chun bank account he nun kho se va siam kho se le bank a khawngtu kha cu a kan an nunh hna ti kha si le a tam deuh hi cu ramleng ramlengmi ramdangmi ka ti lai cu kanmah Burma Myanmar lei khel deuh hi an tam cun Bangladesh lei khel zong khi an tam. Le nihin nizan hrawnghrang ah khan Lunglei District Tlabung lei ah khan buaibainak kha a linsa ngai vata ID kong ah khan le khika lei ke vata ID kha a karh ngai ti kha si khika ni set hrawnghrang ke Bangladesh ni set hrawng ke le an ni khi zei ka ti lai ni set an si cha khin khika lei a rak lut mi le ralzam hei ti phun phai pawl kha an tam ngai ve cha khan khika hrawnghrang ah khan voter ID a thli in man phal in siam tu khan um le cucu atu he an dawi a konglam an hlethlai i cu pa cu fak piin dantatnak kan neih lai ti kha order an chuahmi cu si le CYMA nih cucu atu lio he an buaipi taktak mi voter ID kong an buaipi taktak mi si Le ramdang mi kan si caah hin Mizoram ah khan cun hiti mah duh paoh in voter ID kha ser le i siam khawh a si loh. Le kannih kha cu ramdang mi kan si caah kanmah ram i kan neihmi ID card te khan hika hin ralzaam sinak ID card tu kha kan neih ahcun a za ko tiah ka ruah. Le zei si paoh ah voter ID a neimi na si kan um sual zongah khan thonghnih panga hlan i na neihmi sia cu hnangam tein um khawh si ko ti te kha thawng vun thanh ṭhan ka van duh le kan laitlang chungah hin nai te ah khan thangzang khua nih dawr thil an khu chung i dawr thil det auh cangmi pawl kha chekhlatnak an tuah i det auh cangmi dawr thil vialte kha an lak i khanghnak an khangh dih khualeng ah khan le hihi an tuahmi thil hi ka uar ngai i cawn phu bak si le khuakip bak nih i cawn ding bak si cu lawng hmanh si loin hruai an kan hruaitu CDF pengtlang CDF zong nih hin biatak tein a kalpi ding bak si tiah ka ruah ve le a ṭha tuk thang zang khua nih naite ah khan an tuah i an video zong kha ka van langhter lai le cucu kannih laitlang kha cu mah duh paoh khan thil kha zuar se dawr thil kha a man zong kha rate zong kha zei ka ti lai MRP kha um lem lo mah kan mah duh paoh khan kan i kaih lai ti ning khan mah duh hoih ning paoh khan zuar se a biana ah khokhat le khokhat hi thil man ai dang ngai khol ka tlon tik ah khin

hna kha van i dang khomi seh le kakhat cu a chim awk ṭha lo le zei si poah det auhmi a nithla luan cangmi dawr thil te hna kan chiah hi cu ṭih a nung ngai a hau ca cio poah khan dawr ngeitu ca zongah khan hihi cu thil sual thil sual tuah bak a si tiah ka ruah le hihi cu an va zuar sual i an dawr chung i a um sual zongah khan mino nih khan checkhlatnak thlakhat a voikhat te pawl zong khi naih khawh ahcun a ṭha le thil man kong te khi tlawmpal te ka van ka van peh rih ko lai le thil van peh ka duh rih mi cu Pengtlang pakhat khi biana ah khualrin tlang le vanzang tlang khi ai naih te. Ai naih te i thil man khi cycle palak pakhat khi khualrin tlang lei ah khin cun thong sawm thum siseh law vanzang tlang lei ah khin cun thong hrang hna thong hlei nga thong kul hrawng hna khi a va si. Le khikhi Mi pakhat ka halmi te um. E, pakhat pa ka hal. Ziah mi hi nan khua hrawnghrang, nan pengtlang hrawnghrang hi thil man hi mak tilom mamin a fah ti khi ka hal. I ka hal i a ka timi cu kannih kan khua hrawng le kan pengtlang hrawng hi Hakha he zong hin ai neih deuh vanzang tlang hnak le bangkhin cun. Nain thil hi mipi zawn ruahnak um lo khin maw amman khi a sah maṭan in an ṭin tam tuk bak hi an kan ṭin tikah khin mipi kan fak ngaingai dawtnak zawn ruahnak hi an nei lem lo tiah khin biatak thlak te bak khin a ka ruah le cucu amah zong kha ka ti Facebook cung hei ti le social media cung te pawl hna khin fakpin uh, media lei kam in kin langtar u silo na lungtling mo ka tila rak kan langtar ko na du a chung ka min song rak ka chim ra hei chim te ti hnak he chapo bitakin a hei ka te le atu liu chu rambuai liu si chin chap phaisa a har rian tuan ok a har liu chan a si tiga hin kan thil kha man se chun phaisa tampi a miet hmu ning ti long te kha mi tampi nih an kan ruah lio caan si tikah hin atu bantuk i dead out mi nithla luan mi te pawl zong kha khuakip nih khan an zuar lai ti kha ka zumh ka zumh ning se atu thang zang kha van zo u law video ah khan a tam tam tuk bak he an tlaih e cu hlan ah khan zeitluk dam va zuar cang ha mu le lai lei cu cathiam le Zei ngaingai khi khi bantuk tet au le au lo zong khi a ruat tuk lem lomi deuh khi kan si hna tikah khin kan hei din ko la cu chui te pawl hna kha det auhmi te pawl hna kha mu kan hei din ko la kan hei ei ko la le hmailei ah kha bantuk khan pupi cancer te hna kan pum caah kan rawhral nak lawng te chuahpi tu thil lawng te khan se ni thla luan mi kha le hi hi tampi in khuakip zong khan rak kan tuah piak u cun thil man zong hi a sah matan bak i an zuarmi ti bantuk pawl hna zong khi fak deuh in rak kan tawlrel piak kho hna seh law a tha ngai hnga tiah ka ruah le cucu Tutan nih nan sin i ka vun chim khawhmi cu si sehlaw kan Kawlram chung i thawngpang dangdang tampi a um natein eh, chim ka rak chim ti lo le zei si poah atu i atu tan i hi cu cu vial in ka chim khawh tok si sehlaw a herhmi a ṭha ko tiah comment hna ah khan Kawlram chung i pimah lei thawngpang siseh cun a linsa deuhmi ICRC nih Dawng San Suu Kyi an tonnak kong te hna, cun Thailand ram i Min Aung Hlaing a tlawnnak ding kong te hna, zei ruangah dah tlawn ai tim, mi zei nih dah an sawm ti bantuk kong pawl te hna kha uh, chim ah rak chim ve ko tiah comment hna um ah khan cun a herh si le kan chim ṭhan ve te lai ti kha donghnak vun chim ka duh tampi lunglawmhnak ka nei.